Eŋuwo yi ke àdi aɖo kpuikpɔkpɔ tso be yenye dɔa. Mawu le nɔ ele ame aɖe tse me. Ye ta nɔvinye ne ède si ɖokuiwò be yenye Mawua, naneke mawu wo yi ke àdi aɖo kpuikpɔkpɔ Gbã edze be nàlé ŋku ɖe wò nuƒoƒo ŋuti be nukae wɔna adzea amewo ti tre ɖe ye ŋutia, yeƒe nyateƒegbɔgblɔ ya, yeƒe nudodoɖeame gbɔ ya, yeƒe gbɔɖiɖiame ya, alo yeƒe nɔnɔme yi ke le ye si tae. Nɔvinye, ne nɔnɔme nyui yi ke le asiwò tae woti tre ɖe ŋutiwò la nɔ nenema ko Mawu le kpɔm, ele wò me. Ne nɔnɔme vlo ɖe nɔmee le ye kpɔ be eya tae la, da asi le eŋuti. Ne nàtrɔ wò Mawu ada ɖe mɔ nyuitɔ dzi, eye amewo va be yewoade si ta wovɔ zɔ kpea wo ƒu gbe be yewozu Kristotɔ, gake wova gbenɔnɔ yi le eme, wometrɔ ta o, wokpena, wotrɔ kpena fu henɔ gbɔgblɔm be, Vudo ayi wò gbe ya, kafui be de si ta ye ma, elabe amea megbe nua kple eƒe dzi o. Megbe nua kple Mawu yi ke le eme o. Dzitsinya yi ke ƒoa nu na mía ye nye míaƒe Mawu. Nɔvinye, dzesi nyaka ele asiwò. Ne yi le so dukɔ me wole mawu nya gblɔ kakakakaka fi ke pastor va dze gbɔgblɔ enya aɖewo gblɔ yi ke aka o la egblɔ be oh ewo va drɔ yɔ menya le gblɔ nyi sɔ ye ɔkɔ va la hamasi nɔvi me e e na be dzi dze le po le mawu yi le mɔ me nu yi ke wo gblɔ ma kpɔ gome tsɔ mɔ o agbenɔnɔ na yi le tɔgbe ame ne tsa gbe ya ya gbe ya gblɔ ya va di gbɔ amɔ awo. Nue nye be wogblɔ nya ɖe wònye gbɔɖiɖi na wòe nya be nu ma ɖe menyo ye nyagbɔgblɔ ava dze edzi la dze be nàda asi le eŋuti. Hafi nàgblɔ na ame ɖe be neda asi nɔnɔme ɖea, edze be neso le amea ŋutɔ me. Vɔ nu yi meso le ame aɖe mea, ete da va ŋdi kple zã madzo. Gake nu yi mele gbɔgblɔm le ŋdi amima ƒe gbea, menya be le ame aɖe trɔ ge, elabe ame aɖe hiã nya ya viɖe ko. Le eƒe tamebubu ɖo me enye nya vi tukui ɖe ko akɔ sɔ kple nu ɖe koa ke ekɔ eƒe Mawu yi le eme ŋuti. Ye ta wogbe be ame ku woyi dziƒo, ame ku wova anyigba. Ao, nenye be nèsrɔ̃ nu ku ɖe gbɔgbɔ me ƒe nyawo ŋuti tututua, dziƒoa le anyigba. Nenye be nyɔnu fɔ fua, wogblɔna be ele dzi. Ne nyɔnu le dzia, mewɔna nui o. Ne nyɔnu le dzia, womenɔa dziku do nɛ o. Fifia no ɖi, no dzi ɖevia wogblɔna be woƒe eŋua ɖiɖi ɖe anyigba. Ne wobe ɖiɖia, efia be wodzi. Nukata womegblɔ be eŋua yi dzi to me o? Nɔvinye, mí ɖi ɖi ɖe anyigba. Wo dzi mí tsɔ da ɖe anyigba dzi. Anyigba gblɔ be ya nyi mí gbã, ya nye anyigba. Ne ezɔ ɖe eƒe sewo, anyigba ya dzi ƒe sewo dzi kple eƒe kɔwo dzi la, akpɔ ɖeɖe. Vɔ eyiwo ke ne wɔ ne va kpɔ be nye nuvɔ ye wò ŋutɔ yi ɖokuiwo me do gbe ɖa, ʋu ɖokuiwo me ame tsitsiwo do ama na amewo le na ame ŋutsu kɔna. Ŋdi ya me dzi be ma gbɔ na ame ɖe be dze si be Mawu le yi me. Nenye be gbɔgbɔwo dza va si dzia womedzena atsi dzi o, ye atsia le nɔ ʋuʋu haya haya haya nɔ ʋuʋum. Amegbetɔ ye koe ƒe nɔnɔme trɔna va gbɔgbɔa ɖena ɖokui ɖe eme ye wòƒoa nu gblɔa nyawo. Ne gaƒoƒoa ɖe la, egatrɔ dzona naa anyi. Ye ta nenye be gbɔgbɔ ma medzɔ kpli wò mele wò me o la, màte ŋu azã wò atsɔ ɖe amegbetɔ ɖe ƒe agbe o. Mawudɔla metso na dziƒo va dzena anyi ɖe tsɔtsixɔ me o. Ame ɖe yi ke le nyaa gblɔmaa, gbɔgbɔ wɔnuteƒe yi ke le eya ŋutɔ mea. Ye, ye, ye, ye ɖena eɖokui fia, ye amea ƒe nɔnɔme trɔnɛ. Metso dziƒo o. Edze ƒe be Mawu dɔla tso dziƒo, Gabriel, ele dziƒo ao. Mawu ye ɖo anyigba, wobe nyɔnu se mi nya. Ye wole gbɔgblɔ be Mawu be abosam ne ne va ɖu fia le anyigba dzi, be evi ma wole abe le fu ɖe na yi. Yesu ya ke gava kpɔ be ya nye Mawu ƒe vi yi ke melɔ̃a nu le gbɔ o, vɔ wogakɔ eya tsɛ va anyigba dzi ke. Ke nàkpɔ be mía ame yiwo ƒe te míle fi ya la, míle veve ɖe na ame yi ke sɔ mí va xexea me yae nye mía dzilawo. Womate lé ame aɖe yi le nugbegble wɔ de prizina. Yamee le nu nyuiwo wɔla wɔ gawa lé ade force be ne yi prison alo alo aƒo nu na amewo le fima o. Ke boŋ dziɖuɖua naa mɔ ame yiwo ke ate klɔ nua me be no ge ɖe fima vɔ mede o. Vɔ ame yiwo lé tu ɖe prison akpɔ ma me Ɖe nu gbegblẽ ɖe yi wòwɔ ta ame ma ƒe aɖe ƒom na ame aɖe le kpɔ ma me be ɖe yi ya yi to nuwo me wu o ya ta ne etrɔ va trɔ nɔnɔme nɔ be yie ya fa le fiya egbea. Ye ta edze be ame aɖewo le wo leo de mɔ ɖe madze madze dzi ye wo buna tame kaka wo dzi na be no so atike va na yio yio ku. Vɔ ame yiwo nye adzɔblasuwo wo da tu amewo ku ke wo leo hã tu ɖe fima. be nuka nexlɔ nu ame maɖifɔ yi wo tu ɖe gama be eƒe dzi ne dze me be yewo ya yewo da yewo ɖe dza kpla yewo wu agbetɔ kpakpa kple tsu.